Bore da bawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn y bore yma. Da ni'n gweld eisiau chi ar y safle yn ystod y cyfnod od hwn a da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn at y cael chi gyd yn ôl yn dychwelyd i'r ysgol cyn gynted a bod ni'n gallu gwneud hynny. Dwi yma y bore yma i roi gwybod i chi fod hi'n wythnos iechyd meddwl plant yr wythnos hon. Wythnos sydd wedi cael ei gynllunio gan yr elusen Place to Be. A mi ydan ni yma yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern yn cymryd rhan llawn yn yr wythnos ac yn cefnogi yr wythnos yn fawr iawn. Yn eich sesiynau cofrestru yr wythnos hon mi fyddwch chi'n ffocysu ar hunaniaeth. Dwi'n credu fod ni gyd yn cytuno fod hunaniaeth yn gysylltiedig gyda ein iechyd meddwl ac yn elfen pwysig o pwy ydan ni. Mi ydych chi, ar hyn o bryd, yn yr ysgol uwchradd, yn eich harddegau, yn y broses o ffurfio eich hunaniaeth, fel bod chi ar y trothwy o ddod yn oedolion, a mae cyfle i chi fynegi pwy ydych chi ac yn y blaen yn allweddol bwysig. Mi ydym eisiau chi wneud hynny yr wythnos hon. Yy, fe fydd 'na weithgaredd, mi fydda i'n gofyn i chi i e-bostio at fy nghyfeiriad e-bost ysgol i, llunie o'ch hunen neu fideo o'ch hunen os 'ych chi'n dymuno, yn gwisgo dillad, falla'ch ffefryn, 'ych hoff ddillad neu dillad lliwgar, dillad sydd yn mynegi pwy ydych chi. Dwi'n gobeithio bydd rai ohonoch chi yn fodlon falle bod yn eitha' creadigol, falle fyddwch chi'n fodlon yy canu cân, neu darllen darn o gerddoriaeth, neu creu darn o gelf, falle bydd rhaid i chi'n ysgrifennu cân, ac yn y blaen. Hyd yn oed falle bydd rhaid i chi'n dawnsio, pwy a ŵyr, ond hoffwn i bod chi yn ystyried bod chi'n cyfrannu i'r wythnos hon. Mae'r staff hefyd yn mynd i fod yn cyfrannu. Oedd Mister Lewis, yr Adran Gelf, wedi cysylltu gyda fi heddiw i ddeud mi fydd o yn rhannu darnau o gelf mae o wedi creu ac yn rhannu gyda chi beth yw'r negeseuon yn gysylltiedig â nhw. Miss Land yn mynd i fod yn canu i ni. Dwi wedi cynnig wneud duet gyda hi ond mae wedi yy gwrthod y cynnig yna. Mi fydd hi yn canu i ni ac yn mynegi ei hun drwy y cyfrwng yna. Yn bersonol, does gen i ddim talent i dawnsio na ysgrifennu cân na canu na dim, ond be dwi am wneud yw dwi am bwrw'r cwch i'r dŵr gyda'r cyfraniad cyntaf yr wythnos hon a dwi wedi ddarllen cerdd yn fan hyn i chi. Geiriau dwi'n troi at yn aml iawn pan dwi'n gweld pethau yn anodd a dwi'n ansicr o'r ffordd ymlaen. Felly, fy nghyfraniad i am yr wythnos, hoffwn i rannu geiriau'r cerdd hon. Enw'r gerdd yw Dal dy dir. Pan aeth popeth o'i le, fel sy'n gallu digwydd, a'r llwybr o'th flaen yn ymddangos fel mynydd, yr arian yn brin a'r dyledion yn codi, dy ysbryd yn wan a'th obeithion yn pylu, pan fo bywyd yn pwyso yn drwm ar dy sgwyddau, gorffwys am ennyd, Ond paid byth â rhoi'r gorau. Peth rhyfedd 'di bywyd gyda'i hynt a'i helyntion. Da ni gyd wedi profi ein siâr o bryderon, ac mae'n hawdd colli gafael ar adegau felly. Colli'r awydd i ennill pan fo'n haws i ni fethu. Paid byth ag ildio pan fo'r llwybr yn serth. Cymer dy wynt, ailgydian dy nerth. Llwyddiant yw methiant wedi droi ar ei ben. Ni phrofir y melys heb y chwerw drachefn, a does gwybod byth pa mor agos wyt ti at yr ymyl arian i bob cwmwl du. Felly pan fo'r frwydr yn ymddangos yn hir, pan fo bywyd fel gwydr, Cofia ddal dy dir. Dwi'n gobeithio fod y geiriau yna yn treiddio 'da rai ohonoch chi. Dwi'n hapus iawn i rannu copi o'r gerdd gyda chi. A hoffwn i orffen gan jyst gofyn i chi, plîs, cyfrannwch yn frwd at yr wythnos, cyfrannwch yn eich sesiynau cofrestru, Gyrrwch lluniau, fideos mewn ac yn y blaen i ni, a cofiwch, os oes unrhyw beth yn eich pryderu chi yn ystod y cyfnod anodd hwn, cysylltwch gyda athro'n yr ysgol, mae cyfeiriadau e-bost yr holl athrawon gyda chi, felly, dwi'n dymuno'n dda i chi, edrych ymlaen os yw'ch chi gyd yn fuan, diolch yn fawr iawn.